Wow! Mae hwnna'n actually gweithio! O, oh, haia, nes i'n gweld chdi fanna. Ti'n iawn? Wel, croeso nol i popty, dyma fi eto, Elin. Yndw, dwi mewn gegin, a dwi chydig bach yn bod yn y gegin ma heddiw, actually, gen i'm rili byd i neud. O, o'n i'n meddwl ella swn i'n gallu neud rhyw

hylif golchi llestri a dŵr a cotton buds. So, y cam cyntaf ydy tollti'r cwpan o ddŵr i fewn i'r bowlan a wedyn ychwanegu y pupur wrth gwrs. Nesa, o, ia, yeah. oce, okay, Elin, hogleiad i hwnna. Ia, yeah, so tollti'r pupur i mewn i'r bowlan a wedyn da chi angen cotton bud a rhoi chydig o'r hylif golchi llestri arno fo yn ofalus. A wedyn, da chi'n gosod y tip yng nghanol y pupur sy'n arnofio. A Dylsa fod o'n dawnsio allan o'i le. Ww, oce. Yym, Dwi'n meddwl nes i ddefnyddio bach gormod o pupur tro yma, ond nath o weithio. Sort of. O, ces i hwyl anyway, yn leia ar fi. Joio. O, oce. Nesaf, da ni am greu enfys o liwiau drwy gael dŵr i adweithio gyda fferin sgiwgar. Holl da chi angen ydy fferin sgiwgar, glasio dy ddŵr a plât eithaf gwasgar. Oce? Wedyn, dwi'n mynd i osod y ffairings un ar y tro yn creu cylch rownd ochr y plat, fel ydych chi'n gweld yn fama. Triwch creu patrwm fel enfys. Lyflu. A wedyn nesa, yn slo bach, dwi'n tywallt y dŵr ar y plat a disgwyl iddo fo adweithio gyda'r dau lliw sydd yn y ffairings. Ww, ylwch. Mae'n cychwyn! A, oh, ylwch, neis! Enfus bach! Iali, o'n i hyd yn oed wedi syni efo'r result. Nath hwn droi allan lot gwell na be o'n i ddisgwyl. A treat bach i ddathlu, wrth gwrs. Yn debyg iawn i be nes i efo'r pupur, dwi rwan yn rhoi bach o hada, chia a'r arwyneb dŵr mewn bowlan. Dwi wedyn yn mynd at y Cotton Bud a'r hylif golchi llestri eto gan obeithio y tro hyn neith rwbath rili cŵl ddigwydd. Ww! Nath rwbath ddigwydd yn fan'na. Ocê Elin rŵan ti jyst yn ti jyst yn neu' mess. O ma'r awr brawf yma yn ca'l bawd lawr gynna fi. Ymlaen i nesa! Rwan yn yr arbrawf yma dw i am ceisio creu cymysgedd hyliw lliw rili cwl mewn jar. Yn gynta dwi'n llenwi cwpana efo hylifio'n gwahanol, un efo food colouring, un efo dwr a un efo olew coginio. Gofynnwch i oedolyn helpu chi gyda hyn. Dwi nesaf yn cymysgu baking soda efo dwr i greu sylfaen trwchus i'r cymysg a yna tollti'r olew i fewn. Nesa, mae'r olew yn ffurfio haen ar top y dŵr yn creu effaith really cool yn y jar. Hmm, wedyn, dwi isio trio ychwanegu chydig bach o bubbles. Felly, dwi roi glasiad o vinegar gwyn yn y cymysgedd. A, ww, ella byddwn ni angen jar chydig bach mwy. Waw, lwch ar y bubbles na. Cool. Amser wedyn i ychwanegu chydig bach o liw. Wow, mae hwn yn edrych yn really cool. Ar gyfer arbrawf nesa ni, dwi am ddynyddio'r balŵn yma i wneud rhywbeth really cool. Dwi am drio plygu dŵr. Dwi'n gobeithio wneud hwn weithio. Y pe cyntaf dwi angen wneud ydy rwbio'r balŵn ar fy ngwag i greu static neu trydan. Wedyn, off a fi i fyr'r ystafell molchi, lle dwi rhedeg y tap dŵr yn araf ac yn dal y balŵn yn erbyn fo yn ofalus. Wow! Mae hynna'n actually gweithio! Bawd fyny'r awrbrawf yma, llwyddiant a hanner. Dwi efo gobeithion uchel am yr arbrawf yma. Oll da chi angen ydi potel dŵr gwag. Gwnewch yn siŵr fod y caead wedi'w gau yn dynn ac ewch ati i dwistio gwaelod y potel mor dynn â da chi'n gallu. Byddwch yn ofalus a gofynnwch i oedolyn helpu chi efo hyn. O, wel, nath hynny ddim gweithio o gwbl. Wel, nath hynna ddim gweithio na ddo. Dwi'n gry ddo, apparently. Waw, oedd hynna yn wacgo doedd. Nes i enjoy'r hyn, a gobeithio rydych chi enjoyo'r hyn am hefyd. Cofiwch i ddanesgrifio i'r sianel i adael hôl a gadwch sylw lawr y fanna, gadewch i fi wybod Pa experiment oedd ych gorau chi? A hefyd gadewch ni wybod y pa rei da chi mynd i drio adra a tagiwch ni ar Instagram neu TikTok os da chi wedi trio neud yr yy gwyddoniaeth gwallgo fyma adra. Ond tan y tro nesa, tara! Ym!